Ħanaqralkom din il-biċċa forsi nibdew din l-intervista. Mela l-Ħadd li għadda fil-gazzetta ta' kull nhar ta' Ħadd it-Torċa rajt li għandkom kif nedejtu l-kampanja edukattiva 2018-2019. Ħa nitkellmu bażikament fuq il-logħob responsabbli kif ġieli tkellimna ma' Kane diġà. Però llum ħa niftħu iktar fuq din il-kampanja li intom għadkom kif nedejtu. Bħala Fondazzjoni taħdmu kontinwament fuq din il-kampanja edukattiva. Aħna qegħdin inwasslu għarfien lit-telspettaturi tagħna biex kollha kemm aħna jiena wkoll nitgħallmu. Sewwa. Mela, ħa nitkellmu aktar dwar da, x'inhi din il-kampanja, għalfejn, x'hemm differenti forsi fl-2019 differenti minn l-2018? Hekk hu, il-waranofsinhar it-tajjeb lilek Alfred, Tiziana u lit-tim tagħkom kollu li bi pjaċir telqgħuna biex noffru l-messaġġ tagħna. Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli tnediet lura fit-tmintax ta' Frar 2014 bl-għan ewlieni li niġbru fondi kemm lokalment, minn setturi tal-logħob, gvern u entitajiet oħrajn, u niġbru fondi wkoll Ewropej għaliex biex niffinanzjaw proġetti, inkunu ta' sapport għal min hemm barra qed ibati mill-vizzju u kif ukoll insaħħu l-kampanja edukattiva tagħna. Barra minn hekk, nixtieq nagħmel referenza wkoll għal prinċipju ewlieni tal-logħob. Il-prinċipju ewlieni tal-logħob x'inhu? Li l-logħob għandu dejjem jitwettaq b'manjiera ġusta u trasparenti, 'il bogħod mill-korruzzjoni u l-kriminalità, u kif ukoll importanti mmens li t-tfal tagħna, persuni ta' età tenera u l-vulnerabbli jiġu protetti. Hawnhekk inħalli daqsxejn f'idejn il-kollega tiegħi Shirley Abela li hija l-koordinatriċi tal-kampanja edukattiva biex tispjegalkom fuq fuq il-kampanja tagħna. Insellmilkom, nirringrazzjakom tal-istedina. Nibda biex il-Fondazzjoni Għall-Logħob Responsabbli taħdem dejjem flimkien mal-Ministeru tax-Xogħol u Edukazzjoni. Dan biex jitqajjem għarfien għal-logħob responsabbli fi sfond edukattiv. Il-Fondazzjoni nediet din il-kampanja edukattiva għall-iskejjel għal studenti tal-raba' sena fl-iskejjel primarji tal-Istat kif ukoll dawk tal-Knisja u Indipendenti madwar Malta u Għawdex. Din il-preżentazzjoni qed tiġi mressqa lejn l-istudenti permezz ta' maskot, għandna maskot jismu Chippy li t-tfal jieħdu ħafna pjaċir bih meta jarawh. Fl-istess ħin għandna l-preżentazzjoni li tinkludi il-tagħlim b'differenza u ninvolvu wkoll logħob edukattiv. Dan kollu qed isir biex. L-istudenti minn din l-età tenera jibdew jilqgħu għal din il-problema tal-logħob li qed issir komuni ħafna. Naf li m'għandniex mistoqsija fuqha u għadtuli ibqgħu żommu għall-mistoqsija, però kemm hu importanti li jitgħallmu t-tfal iż-żgħar ta' età tenera daqshekk u kemm forsi intom kien hemm xi każijiet li intom iltqajtu magħhom li t-tfal stess imorru jgħallmu Li l-ġenituri huma jew qed iwasslu l-messaġġ huma. Iva, Tiziana sewwa qed tgħid, illum il-logħob tant inxtered fis-soċjetà tagħna. Alfred għadu kemm semma li nkunu madwar il-mejda qegħdin nieklu u kulħadd fuq il-mobile, fuq il-laptop. Ma rridux ninsew li llum it-tfal tagħna, għandhom aċċess kbir għall-mobiles, għal-laptops, għall-iPads illum u l-logħob sar faċli immens. Aħna dejjem insostnu, aħna nduru l-iskejjel ta' Malta u Għawdex u nedukaw it-tfal. Importanti immens li mhux it-tfal biss jiġu edukati imma wkoll il-ġenituri tagħhom. Barra l-istudenti, konna nedejna laqgħat ta' diskussjoni wkoll mal-ġenituri ta' dawn l-istudenti. Il-ħsieb tagħna huwa li nerġgħu nibdew għax inħossu li hija importanti immens għat-trobbija tat-tfal tagħna. Infatti intom bħala fondazzjoni qed tħossu illi b'dan kollu, l-kampanji kollha li qed tnegħdu, qed tagħmlu diġà, ix-xogħol li qed isir, qed tilħqu l-miri tagħkom, qed taslu fejn tixtiequ taslu? Iva, il-kampanja edukattiva tagħna nedejnieha lura f'Jannar 2015. Mis-sena skolastika 2015-2016 saw dorna aktar minn bejn wieħed u ieħor 4,000 student. Xogħolna ma jiqafx hemmhekk. Għandna diversi għanijiet fejn tista' tispjegalkom ukoll l-għan tal-kampanja edukattiva tagħna l-kollega tiegħi. Mela, l-għanijiet ta' din il-kampanja edukattiva huma l-ewwel ħaġa li l-istudenti jifhmu l-kunċett ta' x'jiġifieri meta tilgħab b'mod responsabbli u l-kunċett ukoll taċ-ċittadinanza diġitali. Li jifhmu wkoll Id-differenza bejn il-vizzji u t-tul ta' ħin li qegħdin iqattgħu fuq paġni soċjali li dawn jistgħu aktar 'il quddiem ħa jwasslu għal problema tal-logħob. L-użu eċċessiv tal-internet u l-logħob patoloġiku li dawn ukoll sfortunatament jistgħu jwasslu għal-logħob aktar 'il quddiem u din il-kampanja edukattiva, qiegħda tipprovdi protezzjoni lil dawn it-tfal ta' din l-età tenera u l-vulnerabbli. Sewwa. Xi kultant naħseb l-istess it-tfal ma jkunux jafu x'inhu jiġri. Huwa proċess, jiġifieri m'aħniex qed ngħidu li t-tfal ħa jidħlu jien naf online site, online gaming u qed jilagħbu, taf x'irrid ngħid, però fil-verità, Ħa tkellimni? Iva, iva, iva. Għalaq is-sentenza. Però fil-verità hija a gradual build-up tista' tgħid. A gradual build-up, a gradual build-up eh. hija l-aħħar kelma li għedt. Eh.

Għandu problemi kbar, ġab problemi fuq il-familja tiegħu, ġab problemi fuqu personali, il-paga ma sservih qatt. Dan li qed ngħid hija realtà u mmissu magħha ta' kuljum. Kemm iċċempel one triple seven. anonimu, ħadd mhu se jgħid xejn fuqek, dawk huma nies professjonali, imma jgħinuk toħroġ minn dan il-vizzju li qered lilek u lill-familja tiegħek, u anke lit-tfal tiegħek. Għax ħafna, u issa jgħidulna sħabna fit-tieni parti, meta jaqgħu fil-vizzju tal-logħob, lanqas biex jixtru l-affarijiet essenzjali għal uliedhom ma jkollhom, u rridu nitkellmu ċar, mhux għax iridu hekk, għax jaqgħu f'dal-vizzju. L-affarijiet essenzjali tat-tfal, li huma ħwejjeġ, eċċetera, lanqas ikollna biex nixtru għat-tfal. Iva, anke l-flus tat-tfal nużawhom għal-logħob, li huwa ħażin ħafna, ħafna, ħafna. Mela ejja ċċaqlaq minn hemm, one triple seven u jkollok l-għajnuna meħtieġa. Fit-tieni parti mbagħad anke jkellmuna Kane u Shirley fuq dak li qed ngħid jien. Ibqgħu magħna.